Alright, Koko say TV. Enya Augustine. Opon. Any need in komo. Na the tear ni say Augustine ena ɛkɔ afini kɔdɔkɔ ne brekum Chelsea ɛwɔ Baba Yara Sports Stadium ha. Ɛde asi ma polisifo bɔ tuo ma ɛka n'ani. Asa tenaa hɔ. Asɛm no, yɛnim deɛ akɔsi, sɛ ɛkɔ, sɛ ɛyɛ dɛn, sɛ ɛfa he, sɛ ɛsi he, obiara nim deɛ akɔ akɔsi. Na deɛ ɛteɛ nso, kɔ YouTube Kwaku Osei TV na subscribe na hyɛ na obiara nya bi nhwɛ. Wowɔ mmoa biara nso a, na wode ahwehwɛ no mmienu adaka akɔn no, sɛne sɛ nnipa hia mmoa. Bible se, sɛ woanyɛ ama wo hene no, woanyɛ ama ɔno Awurade. Ɔte ase sɛ woanyɛ ama me no woanyɛ ama ɔno Awurade. Ɛgye ne sɛ woyɛ ma me a woayɛ ama Awurade. Ɔte ase. Enti ɛne Augustine di nkɔmmɔ. Me nua na ho yɛ deɛ. Nyankopɔn ho pa yini na ho yɛ. Ɛyini mo mu nhwɛ. Ɛsɛ dɛ sɛ ɛyɛ kama. Sɛ dɛ yɛ nnuro na metɔ gu so akraka nnuro no nyinaa sika ni hɔ. Kwan a mefa so tɔ duro. Me ne nyinaa didie. Sɛ bɛsɛ bɛsi atɔ aduro no agu so kwan pono. Ɛnyɛ asɛm ketewa, ɛno awu no boɔ den. Enti wo hwɛ biribiara ayɛ bɔkɔɔ. Paano biribiara ayɛ bɔkɔɔ. But anɔpɛ me ne wo di nkɔmɔ na nisuo firi w'ani ase ba. Ɛyɛ nokorɛ. Adɛn? Mesu paa. Deɛ nti a mesu ne sɛ kɔtɔkɔ ɛyɛ ɛda m'akoma so. Ɛda m'akoma so paa. Na mo ara mo de ba ha sei koraa last week. Ɛna bɛto mo nsɛm na mo kyerɛ me. ɛkwan a mefa so didi no ɛyɛ den abere no na ahyɛ aseɛ january no mpanimfoɔ no tu anamɔ baa wɔn yɛ adeɛ na efiri sɛ mefi dɔkta no fi ɔbae no ma didie no kwan a mefa so didie no ɛyɛ me den na mpanimfoɔ yesu kristo fa mo mpanimfoɔ koto mpanimfoɔ no ɛba yɛ fie ɔba ne de ɔba yi no adeda mogya mu wɔn ahyɛ me bɔ sɛ wɔn bɛtɔ kaa ma me kaa ne maa yɛ Wɔn sɛ wɔn ɔbaa no adwuma yɛ, ɛno nso a ɛmaa yɛ. Mahwɛ anim ɛma deɛ mɛdi sosososo a akɔyɛ me den. Sɛ sɛ ɔbaa no so koraa nyɛ mu. Wɔntumi so nkɔyɛ adwuma ana mam bi adi sisi a. Mede m'afuo soso a me papa de maa me soso a mede kɔsii kam. Ɛfiri February no ɛreba no, yɛyɛ lockdown wie na sika no asa. Oh, ɛma Christopher akora kɔ na ɔde sɛ ayi no abosom num no, ɔma meka sɛ ɔma me sika na mefa nkɔtɔ aduro. Ampa Christo fa ɔmo ɔmo ma me sika five hundred Ghana me kɔ tɔ aduane bi yɛ na sika na ka ɛyɛ dɛ one million pɛ tete sika one million awo ɛdi yɛ adeɛ ɛha me paa me dwene kɔ a me nti aseɛ ɛnu akyire no sika sɛ ɛbɛma me sika da tɔ aduane di yɛ ma me me ka ɛnɛ me ka ɛnɛ me ka ɛnɛ kaa sososo a ma fa ma me nti. mekɔ mesa mekɔ meda manya kɔfa adrabafoɔ wɔ asotɔ nsu mekɔ tech mekɔ tafo station madrabafoɔ no nyinaa so mayɛ yie me so menyɛ yie mabusuafoɔ so mayɛ yie meboa baabi a mobɛto me wɔ abena ase hɔ no yɛ kurom adwo soɔ no mafiri hɔ aba tafo a mewɔ ɛti nneɛma ma yɛ den ama me te sɛ manka deɛ wɔ me tirim na akyerɛ kɔ mekɔhyɛ akɔmfo na meku me ho a mobɛka sɛ sɛ adeɛ baako so sɛ twa me nsoro mu kora no sɛ na nakɔ a meda nkɔ a ɛka kyerɛ Mewɔ Silver FM ɛda a ɛyɛ six June twenty twenty ɛka kyerɛ me sɛ Augustine Ɔpɔn makɔ circuits no mu nyinaa Augustine Ɔpɔn di ne circuit nti nti Augustine Ɔpɔn nyɛ circuit member ayɛ mate aseɛ medi menyɛ circuit member nanso adwene a ɛwɔ me tirim na mede tim n'akyi no ɛbɛkyɛ obi a ɔsɛ ɔyɛ circuit member ebi a obi yɛ circuit member so nka stadium kɔ a ɔsi hɔ Meyɛ driverni a tɔ do dɛ ma aber biara kɔ bɛma obiara me me mebɔ mbɔdzen sɛ dɛ menye nyimpa ba. Ntsi wo kasa asɛm no kyerɛ mu aber a mɛper a, ee meda yaw paa, meda yaw ma mekura me da a menntumi nda. Meda ber a me yer kasa dɛ na me yamu ahye me. Sɛ ɔwɔ polisinyi a ɔdzi me bɔn, ntsi mopɛ sɛ mokyerɛ me sɛ sɛnea omunnahɔɔ no, mowɔ nsuɔlanse anaa? Hwan nti na polisifoɔ no baa hɔ? Ɛyɛ mo nkontomfoɔ nti na polisifoɔ no baa hɔ. Enti so aba hɔ na sɛ mema bɛhwɛ bɔɔl, na sɛ mawie na sɛ mehwɛ na sɛ wɔatoto ade abɔ m'ani a, sɛ mo sɛ na sɛ mohwɛ me ɛ? Sɛ nso monhwɛ m'adidie mu sɛ mohwɛ me deɛ, momfa nkɔto wɔn anim na wɔn nhwɛ me no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛdi m'adi, na life is water, sɛ mandi mentumi nya nkwa. Meka kyerɛɛ Nana Kwame Dankwa na ano yɛ a, Nana Kwame Dankwa ka kyerɛɛ me sɛ, me me yɛnkɔka asɛm no nwie. Ɛno koraa bɛtwaa me nsono mu.

Nana Kwame Dankwa. Nana Kwame Dankwa ɛyɛ sis that day no wɔma me sika three million na kyeɛ ɛna ɔka asɛm kyerɛ me ɛyɛ fifth ada na wɔn ka asɛm no yɛ memenda ɛyɛ June memenda no ka yɛ ɛwɔ ɛwɔ Silver FM sɛ etuo no etuo no kaa me bra me bra ama me ne me bra kwabo ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ntokwa ɛna maame sɛ maame sɛ yɛ nyan nafa so bi ni so na wo bra ne ka saa asɛm na me bra so ɔka hwee. ama me ne me bra no kurafo ntam yɛ ayɛ basaa. Me bra so ɔka hwɛ ma me bra kɔ abufuo kura aba ama me bra kɔ ɛne kɔ me mfa saa me bra no na ɔdi asɛm anim ɛnɛ mayi no agyina nkyɛn sɛ sɛ saa asɛm na ɔkaeɛ na ɔkekaeɛ no nti no mehu sɛ ɔno ɔsene bra panyini na sɛ me so mehwɛkyɛ me bra panyini ɔno no no Lexwell apea no ɔno na asɛm a wɔde nyina ɛti mi ɛma ɛma me kɔ me yɛ ma ma ma busafoɔ sɛ ɔnya nkyɛn asɛm no yɛ deɛ paa Nana Kwame Dankwa no, wɔnim sɛdeɛ wɔka afa ne ho adeɛ kɛ. Ba wɔka afa ne ho nti wɔsan wie a, mekɔ ɛbɛhu sɛ ɔno na ɛwɔ wɔ wɔ nsɛm ho. Mɛtumi aka kyerɛ sɛ ɔno na ɛwɔ wɔ nsɛm kyɛ mpanimfoɔ no. Yes. Because ɛma sɛ obi bɛhyɛ me bɔ, bɛhyɛ me bɔ sɛ na ɛbɔ no ɛbɔ no so ni taa. Nti, ɔka sɛ wofi sɛ ɛdeɛ na aba, deɛ na asi nti a, danyanya mo ɛbɛka akyerɛ sɛ yɛbɛtɔ kaa ma wo, yɛbɛhwɛ wo mma sukuu, yɛbɛma oyere sika ama no de ayɛ adwuma ne ama wo sika. a aba abɛsi nnɛ, yɛnyɛ, yɛ deɛ ntia, sɛ wonyɛ self memory nti anaa deɛ ntia. Deɛ deɛ deɛ bɛka yɛ sɛ, wɔn hwɛ yie, hwɛ ewi aso obiara wɔ baabi yɛ de wɔfiri de ba. Tim no a yɛwɔ mu sisi ano, kɔtɔkɔ no, yɛwɔ tuntum, yɛwɔ fitaa, yɛwɔ kɔkɔɔ, yɛdidi tim n'akyi o. Nti wɔn hwɛ yie, Sɛ obia bɛhyɛ me bɔ sɛ ɔde ade bɛma me na meda mogya mu na meda mogya mu aduanani ba ada mo yɛ me saa no o makra bɔ ayɛ kraman ɔmo hwɛ ne yie na kwan a mode me nam so no meka sɛ madi dwuma na meboa ɛna nyɛ obi nti na kɔtɔkɔ no menye management aba abakɔ support sɛ yɛda so gyina hɔ yɛyɛ permanent ɛnyɛ temporary Medwene hɔ a, mente aseɛ sɛ obi ahyɛ me bɔ na ade no nti memma mu na wɔmfrɛ me kan sɛ abusua yi anaa abusua no kwakuo no asɛm anaa wo yere yi ebi a mpɛ sɛ no mɛkɔ a deɛ ɛsɛ dɛm a ɔbaa no kɔ a deɛ wɔnye mente aseɛ me medwene hɔ a ɛnyɛ yie mente aseɛ ɛdwene sɛ me mema mfrɛ a ɔmfrɛ ɛna ɔfrɛ na ya na ɔmo te sɛ me me wɔfa frɛ ya me wɔfa frɛ yɛ wɔsɛ an yɛnya abotrɛ wɔhyɛ bɔ ɛyɛ daba yi

Kotowfoɔ mpaninfoɔ ne apolisifoɔ no ayɛ baako me saa na me hu no yes because one year nie ɛkɔ one year twelve January up to now ɛyɛ sɛ nie hwan na ɛbɛnya abɔterɛ saa abɔterɛ wei ɛnam kom ɛde na gya pɔtɛ kɔ sika mu wɔpanyini biara mfa sika bi fa mmerɛ me adɛn na me tim so a wahyɛ nipa no bɔ ebi anka wanhyɛ me bɔ saa tam no kora ebi anka na Ghana ni bi gyina baabi kɔ bɛtumi ahyɛ me saa bɔ yi mo ka kyɛm sɛ menyɛ supporter Na wɔn a wɔwɔ ɔfee so na ɔfee so asɛm sie no, wɔn wɔbɛyɛ supporters. Ah, as a citizen of Ghana, yɛ yɛ nyinaa ayɛ dɛ, ɛwɔ sɛ kii nyinaa yɛ adwene dɛ, ɛbɔ baako. Ah, na obi wɔ aburokyire, tim no wɔ aburokyire, Chelsea wɔ aburokyire, Man U wɔ aburokyire, tim wɔ wɔ aburokyire, tim wɔ aburokyire, tim wɔ aburokyire. Ɛsɛ yɛ wɔ Ghana ha, yɛ support wɔn. Yɛ bɔ bɔɔl na sɛ ɔkura mpo no sɛ, yɛ yɛ hyɛ wa, na wɔn ni abura hwi kɔ pa. Wɔn, wɔn wɔ deɛ wɔbɛyɛ. Oh, eti o kɛkyɛ mi sɛ ɛɛ eh, supporter no ɔnyɛ ɔde di ne sɛki mu a ɛne obi a ɔno te sɛwi dɛbi so obi te ayi bi a akra akura bi ase ɛborɔ akura bi ase na ɔno n'ani agye ɔbɛbɔ n'ani agye sɛ ɔwɔ kotokɔ ah o ka ne saa na ma sɛ o so pɛ supporters nti saa statement na ɔwɔ state no ɛyɛ sɛ ɔba abɔnten kasa yɛ de saa statement ma twam ɛnyɛ ne kura saa yɛn kaa ne saa mepɛ sɛ mete ɔbɛnifo no ma bɛn sɛ ɔka ɔtɛ ɛyi ntumi ɛdɛsɛn mekɔ no ɛdɛsɛn ɛna sɛ ɔwɔ ɛyi wontumi station ɔka kyɛ sɛ wɔn wodi mi mi ho yaw aa ɛna kristofo wɔayɛ adeɛ paa wɔn na hwɛ mi dɔkta keka na ma didie mu na sɛ wohwɛ bi dɔkta nkyɛn wo sɛ ɔma no aduane di anasɛ bi kɔ sɛ ɔma no aduane di ɔpɛ yi ma asɛm no no sɛ sɛ asɛm no ɛwɔ lɔyafoɔ nsɛm mepakyɛ ɔwɔ lɔyafoɔ nsɛm na kɔɔto nsɛnsɛm sɛ akɔduru sɛ wafa me nimdeɛ kɔdi sisi a te sɛ kɔɔto no deɛ pepa no kɔdi ne hɔ bia yi sɛ ɔkyɛ kɔdi dɔktafoɔ ɛkyɛ polisifoɔ ntama yɛba ha laase deɛ bɛyɛ interview ɛ wonim me nante fitafo me na medi asɛm akyi saa mehu sɛ panyini bi deɛ ɛte sɛ ɔdeɛ ɛte sɛ yɛnkɔ ne anim anim me na mekɔ kɔmɛnda hɔ ɛyɛ me nko na kɔ kɔmɛnda hɔ ɛgyina mo so saa bosom mmienu ansa me nsa kakata no panyini biara ni makyi obiara ni makyi me na medi akyire ɛgye mepɛ sɛ mepa no kɔtɔkɔfoɔ sika nim mepɛ no kɔgye police station hɔ na kɔgye police station hɔ no ɔmo sika nim ɛyɛ me mfiae mebɔ amaneɛ sɛ nana kwa meda nkwa mesrɛ wo mekɔɛ mabɔ bubusia ɛtɛ series Ɛna me kɔɛ yɛ ɔmo agye me nti fama me mini sika makɔ sere obi kwa mpo a ɔtɔn adeɛ ɛna ɔde ma me nti fama me meba ɛkyena ɛnɛ ɛkyena ɛnɛ ɛnɛ ɔsɛ sɛnde sa saa wo ɛne ɔsa me sɛ megye bi sisi na mesa sɛnde mesa de kɔ dɔkta ɛndi dɔkta ɛn dɔkta ɛndi na ɔdɔkta no bisa no yɛ wɔde mede pɛnɛ kɔma no ɔsa sɛnde pɛnɛ kɔma ɛkɔma no wɔn. Against it.

Because obi a menyɛ supporter de de de de sɛ yɛ snom sɛ kame mmra ah ama me wura ho ɛne na mama di yaw sɛ ma di yaw wɔ week wei me ho me ntumi antena obi tumi wutafo no sɛ ah adai bra yɛ bibi hana me kasa kasa ɛyɛ me ya ɛyɛ a sɛ wɔ kasa kasa de ne ntina wɔ bra sɛ adeɛ na afɛ dabi ɛmfɛte me ɛyɛ ɛmfɛte me fi sɛ asɛm mama kakyɛ me saa week wei na mama kakyɛ me bɛ na wotumi no situ ɛyi no ayɛ me ya sɛ mama nka no a menka circus no ho ao menka ho sɛ nyame yɛ adom so mba bɛ register mo se bɔda bia bosom bia tɛnsiri ao yɛda nyame ase tɛnsiri deɛ ɛyɛ dɛn a menya ɛnti sɛ menka ho nti sɛ woyɛ me yie a na obi so ɔno wɔ akyire no na ɔno nso hu sɛ a ah, sɛ dɛ mu si yɛ me nua yi a ah, na me nso mekɔtɔn no bi na sɛ woyi ma ama na sɛ woyi ma ama no ayɛ saa na atiefoɔ team kasa ah Naaso deɛ sɔpɔ da, wahyɛ ataadeɛ gaba, na ne titiriw no, eh, anaasɛ obi sɛ mewɔ ha ase anaa, anaasɛ obi sɛ mewɔ tim foforɔ bi anaa, wɔn nka na mentie. Alright. Yɛde August Bopɔn si na n'asɛm na touch me heart paa. Ɛyɛ adeɛ ɛyɛ me ya, ɛna ɛyɛ adeɛ ɛha me. because ɛyɛ team no ho dɔ na ɛmaa no de baeɛ stadium. Nti aba ne sei a, ɔwɔ sɛ Kɔtɔkɔ mpanimfoɔ mogyina n'akyi. Ɛnyɛ koraa sɛ mogyaa no na ɔno nko ara ɔkɔ policefoɔ hɔ na ɔgye report na ɔfa ha na ɔsi ha. Ɛnna ɔkaeɛ no, monhyɛ biribi na ɛmmɔɔtiveti abɔntensofoɔ no. Na next time nnipa no reba stadium a, wɔhunu sɛ ah me koraa mekɔ stadium na sɛ biribi si a.

Nti monhu no mmɔbɔ, atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nso, monkae Owura yi. Ɛyɛ kɔtɔkɔ ho dɔ, kɔtɔkɔfoɔ nso motumi yɛ ma ne boro so, motumi yɛ ma ne boro so. Nti woɛka wakoma a wobɛhwɛ video yi biara no, adeɛ biara sɛ ɔyɛ de bɔ Augustine, ɔne ne wife ɛne ne mma no.

Enti wo hwɛ kɔ kuro sɛɛ TV no wa subscribe nyame nhyira mu nyina akyiri.